Tuni uh, thazang lak ding in ka thimmi Bible cathiang cu Mathai thongtha hni a hme pakhat in hleihni tiang kha a si lai e Bible a ken mi nih cun kan Bible kau ṭi hna u sih law cathiang kan rel hna lai Jesuh cu Judea ram Bethlehem khua ah Siangpahrang Herod bawi a si lioah khan a chuak. A chuah tlawmpal ah cun arfi zohthiammi hna kha nichuahlei in Jerusalem khua ah khan an ra i Judah siangpahrang a si lai dingmi ngakchia a chuakmi cu Khuazei ah dah a um? A arfi nichuahlei in a chuah kha kan hmuh i amah biak awkah cun atu hi kan ra, an ti. Cu bia cu Siangpahrang Herod nih a theih tikah a awlok a cho ngaingai i cu bantuk cun Jerusalem khua vial, khuami vialte hna zong kha an si ve. Tlangbawi upa vialte hna le phungbia cawnpiaktu siya hna kha a pumh hna i Khuazei ah dah Messiah cu a chuah lai tiah a hal hna. Annih nih Judea ram Bethlehem khua ah tiah an leh. Cun profet nih a rak ṭialmi cu hihi a si: Judea ram ummi Bethlehem khua, nangmah cu Judea ram khuapi hna lakah a hme bik na si naisai lo. Zeicahtiah nangmah chung hin hruaitu pakhat Ka mi Israel mi hna tukhal a si dingmi cu a chuak lai a ti. Cucaah Herod nih cun nichuahlei mifim hna cu a thli tein a kawh hna i zeitik set ahdah arfi kha a chuah lai ti kha fiang tein a hal hna. Cun Bethlehem khua ah khan a kalter hna i, Va kal u law ngakchia kong kha ṭha tein va hlat u. Cun nan hmuh tikah rak ka chim ṭhan u law kei zong amah cu ka va bia ve lai, tiah a ti hna. Siangpahrang nih a ti hna bang cun an kal. Cun nichuahlei ah an rak hmuh cangmi arfi kha a lang ṭhan i an hmaiah a kal i ngakchia umnak cungah cun a dir. Arfi an hmuh ṭhan caah cun an i lawm tuk hringhran. Inn chungah khan an vung lut i ngakchia kha a nu Mary sinah cun an vung hmuh. An khuk an i bil i an biak, cun an zal chung khan laksawng an i chuah i an pek. Cu an laksawng cu sui le frankincense hmui le mura zihmui an si. Pathian nih an mangah Herod sin i kir ti lo ding khan a chimh hna i cucaah lamdang in an ram ah khan an kir. Cathiang kan relmi Bawipa nih thlua kan chuahpiak ko seh. Atu Mathai thawngṭha dal hnihnak kan relmi he Kalpi ding khi a phun a va tampi hnga. Sihmanhsehlaw tu zing tu chun caan ah mifim hna laksawng an putmi kong te he kei nih ka vun i cherhchan ve lai i a pakhatnak bik ah mifim hna hi ahote dah an si ti kha ka vun langhter ta lai. Mifim hna hi kha lio chan ahcun mya jai ti zong an rak ti hna i royal councillors an rak si ruahnak cheutu siangpahrang hna i ram uktu hna i ruahnak cheutu kha an rak si ti kha a fiang cun a pahnihnak ah arfi zohthiammi astrologers an si ti kha vun langhter ka duh i nishuah lei in a rak rami mifim hna an si i kha lio chan ah cun Baibal a thiammi hna nih an ruahmi le an chimmi cu Persia lei in a ra an ra theo lai tiah an te atu modern day Iran khi a va si hnga. Cun an khual lam hi a rak hlat ngaingai i an chimmi hi aa dang cio sihmanhsehlaw meng zariat in zakua karlak he Jesuh Khrih hmuh le biak duh ah an khuallam a hlat ti kha hmasa bik ah vun langhter ka duh. Cu in cun Cathiang nih hin a pa zeizat dah an si ti hi fiang tein a chim lo, natein an laksawng pekmi lei hoih in uh, mifim pathum tiah hla zong in an phuah e thongtha chimnak zong ah kan chim tawnmi kha se sehmanhselaw a minung zat kha cu zathiang ne a kan fiat mi a si lo e church history ne an chimmi cun an min he Gaspar le Melchior le Bethazar tiah uh, amin an but mi hna zong kha si e tanai ka chim cang man tu kha an min kha cu zathiang ne a kan hrilhfiah mi a si lo caah khan Hihi cu church history Bible thiamsang hna nih an ruahmi le history nih a langhtermi kha a si. Cun a hmi hleikhatnak zawn ah khan kan vun hmuhmi cu caan tampi ah cun vei Jesuh Khrih a chuah kan mitthlam i kan vun cuanter ah khin tukhal hna nih an biaknak le cun mifim hna nih an biaknak khi a cuang theo tawn i ka zon hmanthlak ka langhtermi zong khi paci sui ah hin mifim hna le tukhal hna kha levan mi hna ka tat langmang kha an se samhen se lo verse 11 a hme hlekhat ah kan hmuh khawh mi cu chorol einak kuang chungah Jesuh a um lio ah khan an phan lo Jesuh Khrih he Mifim hna nih an va hmuh le an va ton ahhin cu Jesuh Khrih he kum hnih hrawng fai a rak si cang lai tiah tampi nih an zumh i an ruah i a cawrawl einak kong a hmuh loin khan innchung tu ah tiah Cathiang nih cunate a nu Mary sinah khan an vung hmuh tiah khan Cathiang nih a kan hrilhfiahmi ka si timi te zong kha vun langhter ka duh. I ahodah an si tinak nakin mifim hna he zei ruangah dah an rat timi kha biapi deuh ah ka hin vun chiah ka duh i zei ruangah dah mifim hna kha Jesuh Khrih va hmuh le va tonnak an rat ti a si ahcun biak dingin khan an ra timi kha Cathiang ah fiang tein kan hmuh i a hme pahnih le a hme hleikhat ah Jesuh Khrih he kan an hngahhlangmi Biakam hlune a hmelchunhnak zongah profet hna nih rak langhtermi le rak chimchungmi Messiah a si ti a si ti an zumh le an ruah caah hin Jesuh Khrih biak ruah ah vei thla saupi caan saupi khawtlawng in Bethlehem khua ah Jesuh Khrih biak awk an ra timi kha ka hin fiang tein vun hmuh khawh a si. i aa laksawng lei ah khan vun kal ko hna u silaw laksawng cu kan khalh dih bantuk in aa sui an rak i put cun aa frankincense zihmui le mura zihmui mer kha an rak i put ti kha ka hin vun langhter ka duh i sui timi hi a sullam zeidah a si zei ruangah dah ngakchia kum hnih caah mifim hna nih sui hi an rak i ken Lintacelhnak ram ah an rak i ken timi zong kha ka lei ahcun vun ruah khawh kha si sihmanhsehlaw ka hin sui an rak i ken hnawh chan cu kha lio chan i uktu hna siangpahrang hna caah a sunglawi ngaingaimi mirum hna le siangpahrang hna lawng nih an ngeih khawhmi thil a rak si i Jesuh Khrih siangpahrang a sinak hmelchunhnak an langhter duh ruangah khan Jesuh Khrih kha sui an rak pek sui laksawng an rak pek timi kha vun hmuh khawh a si i kha lio chan ah cun uh, biakinn biakam hlun kan zoh ahcun Judah mi pawl nih tabernacle uh, Pathian biaknak inn caah an i vahpimi puan biakinn a chung i an phanmi zong kha a rak si timi kha van langhter ka duh i cun Pathian dawtnak a langhnak le thlarau lei in cuan ahcun Pathian biaknak he aa pehtlaimi thil pakhat a si ti zong kha vun hmuh khawh a si. Cun zei ruangah dah Frankenstein zihmui he ngakchiate kum hnih caah an rak pek ti a si ahcun uh, vai raisin tami khe uh, Chin dictionary ahcun thantling tia ate thantling uh, kung in uh, a chuak mi a si e aman fak ngai ngai mi zi mui phun khat a si e khalio chan ah khan cun pathian biaknak rai thoinak nga mo uh, pathian biaknak an rak hman mi rin mui a si tami kha ka hin vun langter chi ka du Cun Murazi mui he zeiruangah dah an rak i an Jesuh Khrih laksawng ah an pek ti si ahcun Murazi mui hi frankincense zihmui bantukin a man fak ngaingaimi zihmui phunkhat a si ve i Biakam Hlun hoi hna kan zoh ahcun siangpahrang i thim tikah A Samuel nih David chiti a thuh tikah kha lio chan i chiti thuh i an rak hmanmi zihmui a si e cun si ca zongah santaimi a ṭhahnemmi zihmui a rak si e cun a bik in Jesuh Khrih lio chan ah cun biakam thar chan ah cun ruak vei a ruak a thut lo nakhnga rak thuhmi rak toihmi zihmui a si te zong kha ka hin vun langhter chih ka duh. Dr. J. Vernon McGree nih cun uh, hi hmelchunhnak mifim hna nih laksawng uh, an i kenmi phunthum he uh, a vun langhtermi a vun hrilhfiah vemi cu sui nih hin Jesuh Khrih tunai ka chim cang bang khan siangpahrang a sinak mi sasawh a si lonak kha a langhter ee a ti. Cun Frankincense zihmui nih a langhtermi cu Jesuh Khrih kum sawmthum le kum thum chung hi vawlei a nun lio ah a rinmui a thawt zia le sualnak pelte hmanh a tuah lonak le cun duhnung tein Pathian hmaiah a umnak kha a langhter ee a ti. Cun mura zihmui nih A langhtermi cu ka chim cang bantuk in kan ca i a thih lainak kha a thih a thihnak kha hmelchunhnak a langhtermi si a ti i ka hin kannih zong atu Christmas thla kan vun phan cang a sunglawi tuk kum fatin te zumtu he zumlotu he kan lawmhmi thla le ni kan phanh cang tikah hin can tampi ah cun thil dangdang ah hin kan thinlung he a kal tawn e kan thinlung he a vei a vuivai tawn sihmanhsehlaw tu ni caan ah ka hin thazaang pek kan duhmi hna cu Jesuh Khrih cu sui kan pe kho lo. Frankensen zi hmui cu khika dah kan va lak hnga mu ra zi hmui zong cu ṭhiam ṭhiam. Sihmanhsehlaw tuuni tu caan ah thazaang pek kan duhmi hna cu Jesuh Khrih kan thinlung dihlak in kan siangpahrang a si i cu kan siangpahrang cu biak awk a tlakmi siangpahrang kan khamhtu a si ti ruat bu te in le cu thinlung te he tu thla Christmas ca ne hmang ṭi hna u si tiah kan sawm hna. Cun a pahnih nak ah Frankensenzi mui bantuk in Rome angan hleihnih a hme pakhat da kan chim kan rel langmang mi anung mi a pekchannak in anung mi rai thawinak in kan nunnak he hmang ve hna o silo Jesuh Khrih zong nih kan caah anung long silo in arak thi e cu thihnak cu a tei ṭhan a tei ṭhan caah kannih zong atu bantukin Khrihfa amah zumtu a fale kan si caah hin nifatin te kan nunnak ah hin Khrih caah a nung vemi a caah aa pechanmi kan si nakhnga thazaang vun la ṭin hna u sih ti ka duh. Cuve bantukin mura zihmui Jesuh Khrih Ve a thihnak ah hin kannih zong kan thi ve i kan nung ve i cucaah Jesuh Khrih mi nih mah thai thawngṭha a ngan hleiruk ah a timi cu zulh a ka duhmi nih cun amah lam ah aa phit lai i a vailam tah kha aa put lai tiah a ti tikah hin kannih zong Jesuh Khrih nih hi vawlei kan nunnak ah ve nunnak thaw a kan hlanh chung amah sin a kan oh hlan tiang hi cu kanmah le kanmah aa philhmi A vailamtah kan vailamtah aa putmi zumtu kan si ve nakhnga ka hin thazang la ṭin hlah u sih ti ka duh. Caan tampi ahcun uh, vei, vei minung kan si ve tikah zeitik in dah aw vei uh, zeimantuk laksong dah ka hmuh lai i zeimantuk in dah midang ka hoi le hna ka insungkhar hna kha laksong ka pek ve hna lai tiah christmas hla hi chu kan bui cio i buai pi ding zong a si samhen se lo kha kan bui nak ah khan christmas i amaru kan philh lo le kan tlot lo kha arak pi arak pe pi ngai ngai timi te kha ka hin vun langhter ka du phone cun zeitin in dah Mifim hna sinah hin kan cawn ve lai ti khaka hin a tawi tein vun hrilhfiah ka duhmi cu mifim hna nih hin Pathian bia an rel, an rel lawng si loin hin an zumh. Kha lio chan ah khan ka hin a hme Paruknak zawn ah a timi cu hika zawn Judea ram ummi Bethlehem khua nangmah cu Judea ram khuapi hna lakah a hmebik na si naisai lo zeicahtiah nangmah chung hin hruaitu pakhat ka mi Israel mi hna tukhal a si dingmi cu a chuak lai an timi mifim hna nih Pathian bia an chimmi kha maika chungin an lakmi Pathian bia a si i cun hi lio chan ah hin hi mifim hna he Daniel a profet Daniel e influence kha tampi an nunnak ah a um te zong kha Bible cawn a thiammi hna nih an chim i kha nih a langhtermi cu Pathian bia kha an rak rel lawng si loin an rak zumh hrimhrim an zumh lo ahcun Jesuh Khrih kha an rak kawl hnga lo Jesuh Khrih kha biak duhnak thinlung zong kha an rak ngei hnga lo Cucaah cun ka hin mifim hna nih mifim hna sinah kan i cawn khawhmi cu Pathian bia he rel ve hna u sih. Pathian bia he rel lawng si loin kan zumh le kan i nunpi kha a rak biapi tuk timi zong kha ka hin vun langhter ka duh i cu a pahnihnak ah mifim hna sinah kan i cawn khawhmi cu Jesuh Khrih kha an kawl bak. Thlasaupi Khualtlawng in kha lio chan ah cun vanlawng zong um lo. An ke in an kalaoh in khual an rak tlawng i thaba ngai in Jesuh Khrih hmuh duh le biak duh ah caan an rak hmang i kannih zong zeitluk in dah nang le kei tah Jesuh Khrih hi hmuh kan duh ve? Zeitluk in dah Jesuh Khrih he ton kan duh ve? Cun biakinn lawngah a phanmi Khrihfa kan si sual maw? Sunday zingka lawng biakinn a phak e. Monday to Saturday kan nun can kan ziaza Pathian he kan i pehtlaihnak ah hin ta kan thinlung dihlak in kan ruahnak dihlak in Jesuh Khrih he kan kawl taktak maw hmuh tak kan duh taktak maw timi he tuni caan ah biahalnak van ngeih tak ka duh. Cun a pathumnak ah Jesuh Khrih zeitluk in dah a sunlawi kha an i fiang. They recognize the word of Christ. Jesuh Khrih a sunlawi zia caan saupi Genesis in biakam hlun ah rak chim chung cangmi khamtu a chuah lainak kha a sunlawi zia kha rak i fiang hna hlah selaw Jesuh Khrih ton zong kha an duh men lai lo. An sia zong kha a herh men lai lo. Sihmanhsehlaw a fiangmi cu Jesuh Khrih zeitluk in dah a sunlawi e kan khamhtu a chua e biak awk a tlak Pathian a sizia kha an i fian caah khan an rak kawl e an kawl caah an hmuh ve bak an hmuh ahcun an biak ve bak e tuni tu caan zongah Jesuh Khrih a kawlmi Jesuh Khrih a sunlawi zia aa fiangmi zumtu kan si kha a biapi tuk ti zong kha vun chim ka duh. Cun a palinak ah tongdor nun an ngei. Upa pipi kum hnih kum hnih pa ngakchiam hai i khuk i bil i biak timi khi minung sinak in cun a fawimi thil khi a va si lo kho men. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih kha ahodah a si ti kha an i fian tuk caah Khrih hmaiah khan an minung sinak an kaltak i an khuk an i bil i an biak. Cucaah nang le kei zong biakinn kan rat tikah hin zalong tein thinlung tak tein Pathian a biami kan si maw? Kan pawngkam nih zeitindah kan hmuh lai kan ruah lai ti hi dah biapi deuh a kan chiah. Atu Present Worship Team kan naule nih a kan chimh tawnmi cu Praise and worship kan vun sak thla kan vun sak ke tui ngai in thla kan vun sai kan pai kan beng kan kuit kan thlir e mipi kan in zau na khen kan tha chia ngai ngai te he kan thoi ton pe beng nak zonga hi te hin kan ume a chiu chu thla he kan sa phun lo powerpoint khi kan zo selo le chan tampi a chun dir man hi kan huam ton lo a thla phung thum cha sau tuk kan te can complain Natein Pathian dawtnak taktak kan ruah taktak ah hin cun thangṭhat lo in hin um khawh ding khi a rak si hrimhrim lo. A bik in tu Christmas thla kan vun phak cang tikah hin kan innchungkhar zongah siseh, a bik in Pathian biakinn tlang thiang kan phak tikah zeitluk in dah lungtak tein Pathian he kan biak ve. kan biak khawh lo ahcun zeinihdah kan donh timi kha ka hin biahalnak tein vun furhfial kan duh ve hna. Cun a panga nak ah vun langhter ka duhmi cu Herod siangpahrang pa nih atami hna cu va kal u law biak ka duh ve rak kir ṭhan u law ka chim te u ate sihmanhsehlaw a ngan hleihnih a hme hleihnih nak zawn na kan hmuhmi cu Pathian nih mangin Herod sinah kir ti lo dingin a chimh hna i cucaah lamdang in an khua lei ah an ram lei an kir te kha kan hmuh i kha lio chan khan minung sinak cun he re siang pahrang pa cu a rak sual ngaingai mi ṭih nung ngaingai mi pa siangpahrang a si tikah hin an nunnak caah khan makha kha Herod bia nawlbia an rak ngaih lomi kha a rak him lo kho men sehmanhsehlaw Herod bia nak nakin minung bia nak nakin Pathian bia kha pipi deuh ah an chiah Pathian nawlngaih kha biapi deuh ah an chiah. Ika hin uh, thazang pek kan duh ve hna. Cu caan tampi ah cun Pathian nak nak in hin mit in kan hmuh khawhmi minung mithmai he kan pe deuh sual hna hnga maw te he tampi khi khua khi aka ruahter abik in kha lio chan ah khan cun siangpahrang hna cu an rak bawi tuk e ṭih zong a rak nungmi hrim Herod siangpahrang pa nawl rak ngeih lo kha an caah a rak hrim a rak him hrimhrim lai lo a fiang sehmanhsehlaw an nunnak ruat lo in Pathian bia tu kha Pathian nawlbia tu kha pakhatnak ah an chiah te kha fiang tein a lang e Mifim hna caah cun Pathian bia kha a rak biapi deuh. Pathian duhnak tuah le Pathian lunglawmhter kha biapi deuh ah an chiah timi kha ka hin a fiang tein a lang i cucah kannih zong mifim hna bantuk in mi nih a kan tinak maw cun midang nih hitihin um deuh u, ṭhu deuh u, dir deuh u a kan ti tikah Pathian bia he aa kalhmi Kan thlarau caah a ṭhahnem lomi bia kha cu hrial le hnulei chitak ding kha a rak si ko lo maw ti khi tampi khi ka ruat ngai i tuni tu caan zongah Christmas thla kan phak tikah Kan Bawipa Jesuh Khrih a chuah thla kan phak tikah hin a cathiang kan relnak in kan zumhnak in Jesuh Khrih mithmai kan kawlnak in hin Pathian bia pipi deuh ah a chiami zumtu kan si nakhnga ka thlacamnak a si. Cu a donghnak ah forhfial kan duhmi hna cu Kan focus le kan priority he Jesuh Khrih ton le Jesuh Khrih biak he sahram ko seh. Kan caah a nunnak a hloh caah hin a caah nung ve ding in i zuam ko hna u sih. A caah zumh awk tlak tein kan nun ahcun Jesuh Khrih muihmai kan thinlung dihlak in kan kawl ahcun kan hmuh hrimhrim lai timi he tuni sweet December Christmas ah vun chim ka duhmi a si. Cun ka hin Christmas reading plan tiah siherhnak he ka vun langhter e semkhueli dah khama uh, van lak khawh zong a si e nan duh ahcun hman zong thlak khawh si e nan thlak manh lo sia le Viber le Facebook group zong ah ka rak tar te lai e tu ni December ni khat in uh, December ni kul le ni nga tiang uh, nan in chungkhar in mo nan pumpak in mo thlacamnak nan tuah caan ni fatin te uh, week one, week two, week three, week four in khan ka rak then e uh, ni kul le ni nga chung uh, Christmas kan phak thla uh, asi cha hin Jesuh Christ zeiruangah dah kan herh timi le cun Jesuh Khrih a sunpar a lianngannak cun Jesuh Khrih a chuah a chuahnak zong kha te khin uh, Genesis biakam hlun in biakam thar tiang ani fatin te rel ding kha ka hin ka vun langhter e hnu zongah uh, bupi Viber group le Facebook zongah uh, A duhmi nan um ahcun ka rak tar te khawh e. Hitihin nifatinte kan nunnak ah Pathian bia in kan ṭhen le chungkhar in Pathian kan biak le Pathian kan kawl ahhin cun Pathian hi kan hmuh hrimhrim lai e. A Christmas maru kan timi zong he kan tlolh lai lo e, kan philh lai lo timi te kha a donghnak ah tawi tein vun chim ka duh. Kan chim kan relmi a ṭhami um ahcun Bawipa nih thlua kan chuahpiak ko seh.